Hemm aspett li huwa komunitarju ħafna fil-lingwa. Jiġifieri biex taħdem il-lingwa biex tiffunzjona hemm bżonn ta' qbil fil-komunità. Jiġifieri mhux biss li jien nassoċja ħsejjes, nassoċja l-ħoss qattus ma' dak l-annimal. Sewwa? Imma rridu naqblu bejnietna li dak il-ħoss qattus ħa jirreferi għal dak l-annimal. Tantu hekk li jiġri huwa li jkollok komunitajiet imbagħad li jkollhom il-kliem tagħhom li jinftiehem biss f'dik il-komunità, imma li toħroġ minnha 'l barra mill-komunità ma tiftiehmiex, ma tifhimhiex. Jista' jkollok, fejn hemm fih l-anzjani li jkollhom kliem tagħhom u ż-żgħażagħ ma jifhmuhx u bil-maqlub. Iż-żgħażagħ ikollhom kliem tagħhom. Jew ġieli anke fi grupp żgħir. Prattikament kull familja jkollha l-kliem tagħha Jekk noqogħdu naħsbu ftit, problemi jkun hemm anke biex issejħel xi ħadd pereżempju. Mhm. Naħseb kollha kemm aħna jkollna l-isem tagħna, mhm. mbagħad ma nafx kemm il-varjazzjoni tiegħu skont ma' min tkun, mhux kif jgħidulu. Għax għal mill-aħħar anke dik hekk l-isem li nagħtu lilna nfusna, l-isem li tagħna xi ħadd. Sewa. Hija totalment fil-lingwista ngħidulha arbitrarja, ġifieri kombinazzjoni. M'hemm l-ebda raġuni għaliex jien jisimni Michael. Tgħidli jien ma semmewni għal nannu, jew semmewni għal xi qaddis jew hekk. Xorta, ġifieri, seta' kien jismek kwalunkwe isem ieħor. U l-istess, ġifieri, di flok mejda seta' kien jisimha siġġu. U di flok tazza seta' kien jisimha kikra jew xi ħaġa oħra jew ċuċuċu. Stajna ddiċnejna ċuċuċu ħa tirreferi għal dan l-oġġett. Malli bħala bnedmin għarafna din il-ħila, hemmhekk bdejna Il-Fakultà tal-Lingwa tatna l-possibilità issa li nwasslu numru infinit ta' messaġġi. Jiġifieri, waqt li l-annimali nafu bihom sewwa, hemm ħafna annimali b'sistemi sofistikati ta' komunikazzjoni. Pereżempju, n-naħal jagħmlu żifna kumplessa biex jispjegaw fejn hemm xi sors ta' ikel sewwa, fejn hemm. u bil-coordinates, pratikament daw ituhom GPS, ituhom Google Maps, tmur u ssibu. Ehm, jew hemm xi razzez ta' klieb li saħan sitra jiddeskrivu, per eżempju, jgħatu informazzjoni fuq xi tip ta' ta', ta periklu li ġej, ġi xaħat li ħajattakkom xi annimal ieħor, xi ħajjina, jew xi bniedem, jew jekk il-bniedem għandux center jew lest, ġifri. Ehm, però huma limitati għal dawk it-tip ta' messaġġi. Huma limitati għal verità. Eżatt. Essenzjalment. Għal dak li qed jaraw. Għall-essenzjali biex tgħix u xek, ġifiri n-naħal biex jieklu, biex ikomplu, dal-klib biex ma jinqatlux. Ġifiri hemm sistemi, però il- Il-bniedem li għandu huwa, ġifieri, milli nafu, milli nafu fuq l-annimali, ħafna annimali jkollhom numru limitat ta' ħsejjes. Bħalma fl-aħħar mill-aħħar il-bniedem għandu numru limitat ta' ħsejjes, f'ħafna lingwi għandek, fejn naf jien, qisu madwar 30 ħoss differenti. Forsi ftit iktar, forsi ftit inqas. Imma li jingħad, pereżempju, jingħad li l-ġurati għandhom madwar sitta. u marbutin ma' dawk is-sitt messaġġi, li ħafna drabi jkollhom x'jaqsmu ma' territorju, ġlieda territorjali, ħoj dik tiegħi, hemmhekk tirfislix, ma għandi aptit nitgħammar u kemm ħadt gost li għammart. Grazzi. U dat tip ta' affarijiet, jiġifieri li huma Importantissimu, xiġifieri, aħna neħlew eh, f'affarijiet oħra. Mod fundamentali għall-kreaturi bioloġiċi dawn huma l-iktar ħwejjeġ essenzjali. Eh, però aħna morru eh, l-len ovvjament minn dak u hemmhekk fej ma nafx kif taħsibha inti eżatt, fil-femma tiegħi hemmhekk jimtu l-problemi, mhm. imma hemmhekk jimtu wkoll ħafna soluzzjonijiet. Hmm. Hmm. All right. Iva, iva, iva, iva. Le, le, għax imbagħad li ġara wa dan, ġifieri l-bniedem ħoloq isu dis-sistema b'żewġ livelli. Għandek il-ħsejjes waħedhom li ma jfissru xejn, ġifieri mill-f, ġ, ma jfissru xejn. Ma bagħad il-bniedem tgħallem li b'dawk l-ħsejjes jista' jikkombinhom jaqgħadhom f'unitajiet ikbar, mhm. kliem, frażijiet, sentenzi u x'naf jiena. Allura huwa infinit, ġifieri jiena u inti nistgħu hekk niddeċiedu naqdu dawk il-ħsejjes flimkien, nivintaw kelma, mhm. qatt ma smajnija qabel, u niddeċidu li trid tfisser dil-ħaġa partikolari. Fil-fatt li ssir ħafna kif kont tajt int fir-relazzjonijiet. Ija. Għal buba tiegħi. Ija. Hemmhekk kieku jnexxina ġifieri nistudjaw il-lingwaġġ tal-maħbubin, ġifieri mhux tal-walza ġifieri hemmhekk inkredibbli affarijiet li jiġru. Mm-hmm. Imma li kont se ngħid huwa mbagħad bis-saħħa ta' dil-għodda l-ġdida, ġifieri mhux biss jista' jwassal numru infinit ta' messaġġi. Imma jista' mbagħad jgħaddi l-informazzjoni li jkun tgħallem lil ħaddieħor lil ta' warajh. Jiena tallimt li bin-nar ħan inħaraq, pereżempju, u ngħaddi. U tant tant eh, kun importanti li li mbagħad nagħmlu f'qawl u xek jew f'idjoma u x'naf jiena min jilgħab man-nar jinħaraq u nibqa' nirrepetih u nerġa' ngħidu tfal u dan. Eh, Ma mbagħad xorta tkun titdaħħlidek fin-nar eh, biex tipprova Skopri għalik inti, għalik nifsek. biex- Għax ma temminx il-gidba, Dik il-verżjoni. Għax il-bniedem għandu proklività għall-avventura, u naħseb imnalla spiex ta' aħna dik il-proklività. Naħseb aħna narfu li aħna għadna din il-kompetenza tal-gidba. Naħseb tarafa, kif spiegħajt li jent il-bira, u spiex għanti ta' tfal tarafa, tipo jiġi t-tifel fuqek, inkisar il-fazon. Hmm. Hu jifhem mal-ewwel, mad-donna ta' età vera żgħira, li bil-kliem hu jista' jara xi ħaġa li realment seħħet, però ħa jiżragħilek f'moħħok bil-mod li jixtieq li inti tara li seħħet. U dik hija għodda b'saħħitha u b'saħħitha immens. li għandha ħafna potenzjali differenti. Tfal żgħar diġà jkunu jafu kif qed tgħid inti, jiġifieri jafu d-differenzi bejn kissirt il-vażun, il-vażun inkiser, il-vażun imkisser. Imkisser, beh. Il-vażun waqa', jiġifieri tibqa' sejjer hekk, jiġifieri u din li qed ngħid jiġifieri l-gidba tas-sabiħ tagħha wkoll jiġifieri ta' li aħna nistgħu b'dawn il-ħsejjes għax mhumiex ħlief ħsejjes, jiġifieri xi ħadd li ma jafx il-Malti u qed jismagħna bħalissa, ħsejjes qed jismu mhux hekk? Sejs li mhumiex wisq differenti minn taċ-ċimpanżi jew jew ta' xi annimal ieħor, hux hekk? Għax intu titkellem qed naraħħa. Le, le, xi, Eh. m'għandux. Għaw judgment free zone, so ġifiri. Ja, għajdek, uħed mill- mill-iktar affarijiet cool ta' lingwistika hi. Għana għad mill-evoluzzjoni li namlu hija. ċana fuq lingwa nkunu mdorrijin, jisu fil-reġjon, hemm id-dnub, hemm l-idea ta' dnub, dik tajba dik ħażina. Eh, Fil-lingwistika nagħmlu distinzjoni bejn dak ngħidulu preskrittiviżmu sewwa ġifieri ngħidlek x'għandek tagħmel u deskrittiviżmu aħna nagħmlu ndeskrivu. Mm-hmm. Sewwa ġi aħna m'għodux ngħidu ngħidu ehm, dik ħażina u da ma tkellmux fek. Il-preskrittiviżmu ġili wow li tajjeb biex ma niftimx ħażin, imma li nagħmlu ġeneralment fil-lingwistika u niddeskrivu. Mm-hmm. Ngħidu maħna dil-kelma min qed juża, għaliex qed jużawha, x'qed mm-hmm. jiġri. Ġi inti hemmhekk għandek mudell, analoġija, għandek pattern, ġi għandek Mela naqla tispiċċa bl-għajn għax niktibha, mela naqla tiġi naqlagħha. Issa jekk għandek naqra, ma tispiċċax bl-għajn dik, tiġi naqra, imma bħal naqla tiġi naqragħha allura, qed tifhem x'qed ngħid le? Kemm jien konfuż bro. Mela sif. Ma erġib, naqla, żomm, naqra, naqra, żomm, erġib. Mela ħanamlu hekk ara. Naqla tispiċċa, naqla tispiċċa bl-għajn inti? Għax imbagħad għandek qligħ

Naraħħa. Naraħħa. Għajjima, għax inti bħal ħafna ħafna Maltin oħra eh, tgħidu. Eh, ngħidha b'mod li mhuwiex ma mhux konformi ma' din il-preskrizzjoni. Eh, le, ġifieri l-forma l-antika hija nara. Nara, naqra, nipparkja, u xejn dik Imma l-forma ġdida hija nipparkjaħħa, naraħħa. Issa, U ħafna nies igergru fuqha din. Din hija parti minn dik il-mistoqsija tal-bidu li ħallejniha imdendla għal ħafna ħin. Ġifieri l-evoluzzjoni tal-lingwa. Il-lingwa ħin kollu tinbidel. Mhux il-lingwa ħin kollu tinbidel. Il-lingwa ma teżistix. Jiġifieri l-lingwa fejn qiegħda? Il-lingwa huma l-kelliema. Il-kelliema ħin kollu jinbidlu. Din logħba tat-telefon ħin kollu għaddejja. Din logħba perenni tat-telefon. U jien smajtek tgħid kelma, interpretajtha, ħsibt li tfisser hekk u bdiltilha t-tifsira. Ħin kollu nagħmlu hekk. U l-ħsejjes jinbidlu wkoll. Jiġifieri l-akka aħna niktbuha. L-akka sa ftit ta' snin ilu mhux bogħod kellha l-ħoss, kellha ħoss ta' ħ. Tant li f'xi rħula għadek tisma' nies jgħidulek, anzjani iktar xi jkunu, jgħidulek weġġajt dahri. Flok dahri għalhekk niktbu hemmhekk. Jew id-deheb, id-deheb u l-fidda, id-deheb. Għadhom il-isnod, jien naf wieħed Missi Ġiewi kien qatta' xi żmien jgħix l-Awstralja, jgħidlek għaliha, mhux għaliha, għaliha, għax ikun ħa qisu djalett miegħu dak iż-żmien, iffossilizzat kważi u ġabu miegħu. Li qed ngħid huwa tlifniha. Ġifieri immaġina biex titlef ħoss, taf x'qed tgħid inti. Ġifieri immaġina fejn naf jiena, għandek il-kelma baħar. U tgħid ħa naqta' barra l-ħ. Tgħidlek ejja mmorru l-bar. Timmaġina, ġifieri, mm. jew mill-bidu ta' kelma, ta' barra ħoss. Tibbit la issir. Issir bil-mod il-mod. U ssir għax ikun hemm moment aktar xkunu żgħażagħ li introduċu l-bidla, mm. anka fil-pronunzja, mm. ġili għal raġuni ġili le. Mm. Insomma, dejjem kien hemm raġuni forsi biex tħaffef il-pronunzja, insomma, ma nintilfux f'dak. Ikun hemm moment ta' kompetizzjoni, ta' varjazzjoni bejn żewġ forom, Pereżempju, ħa ngħidulek fuq livell ieħor, l-ispalla, il-kelma spalla ġejja mit-Taljan sewwa, jew mill-isqalli insomma, imma qabel ma ġew qabel ma kellna l-influwenza minn hemmhekk, ġifieri kellna kelma għaliha le, kienet kitf. Kitf, kitf, kitfejn? Għad għandna traċċi tagħha meta ngħidu flokk imkittef, għax jiġi gżajr mill. Mill-ispallejr. Għad għandna l-għerq speċi hemmhekk. Ma tlifniha. Intilfet. Ma ġara xejn, jiġifieri dik il-lingwa kien kollu tinbidel. Fil-verità ħafna partijiet tal-ġisem bħalissa dejjem hemm bidla għal terminu bl-Ingliż. Jiġifieri l-hips, mhux hekk, il-qaddejn saru l-hips jew il-ġenbejn, il-naf, l-eyebrows, pereżempju jgħidulek mur nagħmel l-eyebrows hux. Kienu l-ħuġbejn, mbagħad kienu s-suf tal-għajnejn, naf. Hemm min jitfixlhom mal-ħaddejn. Tinbidel, xi għandek dal-proċess għaddej. Fil-Malti, naf li mhux qed iwieġeb bħalissa l-mistoqsija, ma ma nafx nistax nagħmel hekk, nista'. Tista' tagħmel li trid, bro. Hawnhekk m'hawnx dixxiplina. Ħelsina hekk. Il-Malti Meta nqabbluh ma' lingwi l-oħrajn, x'qed jiġri? Huwa ngħidulu one of the high borrowers, jiġifieri wieħed mill-iktar lingwi li jissellfu, mat-top ten tipo tad-dinja tal-klassifika, qiegħed hemm mal-Ingliż. Tant nissellfu fil-Malti li pratikament bdilna, hemm ċertu oqsma tal-lingwa, mela hemm oqsma li huma miftuħin għall-bidla. Per eżempju l-kliem biex tgħid skużani, biex tgħid grazzi, biex tgħid jekk jogħġbok, dak il-kliem jinbidel ħafna, per eżempju. Imma mbagħad hemm kliem ieħor li diffiċli li jinbidel, pereżempju l-kliem tal-familja, il-kinship terms, sewwa, tan-nies li jiġu minnek. Fil-Malti aċċattna pratikament il-kliem kollu li kellna, il-kliem nattiv, mhux hekk, li writna mill-Għarbi. Jiġifieri taqta' barra omm, oħt, ħu u aħwa, U ħa jekk trid forsi ħatni u silfi, ħaten u silf, li ħadd ma jaf eżatt xi jfissru, min, kulħadd jinterpretahom differenti, jekk taqta' barra dawk, il-kliem kollu, ibda minn missier, taf x'qed tgħid inti biex tibdel il-kelma għal missier? Ħadd tkun missier jiġifieri miosire qed tgħid, jiġifieri sewwa mill-Isqalli, kuġin, ziju, nannu, il-kelma familja, ġenituri li issa qed issir parents u x'hekk. Għax il-bidla l-ħin kollu għaddejja. Imma aħna nħobbu niġġudikaw għall-bidla u nifhem tal-argument, ġifieri, kultant nagħmlu jiena, ġifieri, ma l-istudenti tiegħi pereżempju li tużax dik uża l-oħra, ġifieri, kultant ikollna bżonnu l-preskrittiviżmu, imma jien hawnhekk qed nagħmel argument differenti. Fejn għandek bżonnu l-preskrittiviżmu? Kemm trid toqgħod attent x'tgħidha. Kull ħaġa li tgħid ħa tintuża kontrik, mhux tista' tintuża kontrik. Ġenwinament, nixtieq nifhem fejn u utli. Anka xi nispiċċa ħafna fil-mira ta' dan nies, allora nixtieq nifhem fejn. Ehm, Ħana jilek għax pereżempju jekk ikollok fejn fina l-aħbarijiet. Mhm. U ehm, jina ħafna nies pereżempju ma jgħidu ħamur l-airport le, ħamur l-airport hekk ngħidu le. Ħamur mitjar. Ħamur l-airport u fejn fina l-ekbort Norway pereżempju, imma jekk tisma' l-ruta majra fl-aħbarijiet tgħidlek Tgħidlek jien naf ġara di fl-airport kulħadd ħa joqmos u flok in-Norveġja tgħid Norway kulħadd ħa joqmos. Mm. Ġifieri hemm ċertu kuntesti jew jien naf xi ħadd jagħmel diskors politiku jew. Hemm ċertu mm. kuntesti eh, li fihom kważi kważi nippretendu li tintuża forma forma partikolari, forma standard. Mela, tlaqna?